aca aya nä tå mekä te må konde nä å ndå wa wä ra mwega makoretwo makä ruta wambå wa mwangi wä mwega rå cinä nä kwega å tirä na å ru kuma kwĩrĩgana na ndakena nĩ gũgũkora oro rĩngĩ ndonaga ũratũmaga ũkahũra fred kahũra nĩ wanyu yes nĩwe wa md nĩguo na nĩ mũtũtwarithĩtie wega onake na andũ magakena ona ithuĩ tũgacokia ngatho

Na no wega na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa haha tũkinyĩte kuma kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ nginya Yes. haha tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ Yeah. ti ithuĩ mũndũ gwĩtwo kamau Nĩ Ngai. ona ti kwagĩrĩra twagĩrĩire Ĩĩ, nĩ ngai tũkinyĩtie Nĩ Ngai, haha nĩma, nĩma. njĩtĩkĩria ngeithie mwĩroreri wa inoro tv rũcinĩ rwa ũmũthĩ Niĩ rĩtwa rĩakwa toguo wamera njĩtagwo Wambũi wa Mwangi nĩ niĩ CEO thĩinĩ wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited mm. na no wega he kaũndũ wamera Kamau wamera atĩ kambuni ya Golden Dreams ndĩrĩ mm. ya kuruhanio ona undu ona umwe muru na kuria kwa golden dreams tugaga ati title deed is our dna eh. ucio ni gundu twikirire muno makiria gutigirira muigithio wothe waingira thiini wa kambuni ya golden dreams mm. ni inuka na kindu gitagwo title

Mĩaka ĩna ti mĩaka mĩnini thĩinĩ wa biacara ĩno ya wendia uh, wa mĩgũnda mm. na nĩ tũĩ kambuni ikĩrĩ kuo nyingĩ mũno mũndũ gwĩtwo kamau e. na nĩ njũĩ kwĩna andũ me haha maratwĩrora rũcinĩ rwa ũmũthĩ mm. mangĩruta woira atĩ manaingĩra thĩinĩ wa kambuni ya golden dreams makagũra mburoti kuo na makegwatĩra title deed e. wĩra ũyũ toguo woria rĩ ndũkoragwo ũrĩ mũhũthũ mm. no harĩ kĩndũ kĩmwe njũĩ mm. Wĩra ũyũ wendaga kĩndũ gĩtagwo gũkorwo na ũma Ĩĩ. na waragania. Ĩĩ. Maũndũ maya merĩ ũngĩmekĩrĩra mũno, gũtirĩ ũndũ ũngĩtũma ũ- ũcoke na thutha. Na nĩkĩo thĩinĩ wa kambuni ya Golden Dreams, tugaga title deed is our DNA tondũ kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩnene mũno kĩrĩa gĩtũmĩte tũhingũre kambuni ya Golden Dreams gũtigĩrĩra mũndũ wothe wanagũra mũgũnda handũ hangĩ agate mbeca ciake akaga taitũ yake aingĩra thĩinĩ wa kambuni ya golden dreams mm. nĩ athiaga akiugaga he kambuni ndĩragũrire nayo na ĩranengereria kĩndũ gĩtagwo title deed mm. wĩra witũ ũkahũtha ũguo mũndũ Eh, gwĩtwo kamau eh. tondũ twĩ na ũma na waragania na kĩrĩa twĩragĩra mwĩroreri kana mũigithia wa kambuni ĩno ya golden dreams nĩkĩo tũmũnengagĩrĩria Ĩĩ. ndĩmeraga atĩrĩrĩ mũndũ Ĩĩ. gwĩtwo kamau Ĩĩ. niĩ ndigũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ wagũra mburoti yaku nĩ ngũkũirigĩra Aca. ngwĩraga wona wagũra mburoti yaku rĩ eterera kĩndũ gĩtagwo title na tũgwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo value addition nĩ tondũ mĩgũnda itũ yothe ona tũngĩhingũra kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa Nĩguo. tũkorwo Va- twĩkĩte value addition mwĩkaga ĩrĩkũ nĩ kĩna kĩmwĩkaga tũmatemagĩra barabara Aha, maĩ aha. tukairiga tugekira kindu gitagwo beacons ni tondu ni tuki mugunda wagithii kugura wero ni buroti ya 50 by 100 ri to nginya ukirugame buroti kia beacons cia kwinya Eh, wone ciothe inya niguo itoka tigirire ni waciona ciothe irĩ inya Eh. ũguo thĩinĩ wa kambuni ya golden dreams maya nĩmo maũndũ marĩa twĩkagĩrĩra mũno ũguo niĩ ndiragĩra mũndũ atĩ nĩ ngũgwĩkĩrĩra maĩ thĩinĩ wa mburoti yaku Aca. no mũgũnda ũcio no tũkwenjere maĩ ũgucie mundu ugwitwo kamau ah. thitima twakwirira iri o hau ri iri oro hau eh. twakwirira ni tugutema barabara ri ukoraga 9 meters wide mm. barabara iria tugutemeire thiini wa project citu ciothe eh. kuria gwa kambuni ya eh. golden dreams barabara iratwara o mundu kiyaini giake o mundu kiyaini giake aya nigetha riu tuke kuria indo ciri ri mhm. Uh, ta tũhutĩrie hihi angĩkorwo no ũririkane yes. wambui wa mwangi project iria uh, golden dreams yanahota kũrĩkĩrĩria wega thengio muno gukinyaniria na hau tukinyite muthenya wa umuthi mundu gwitwa Kamau eh. turaria horo wa project makiria ma 20 iria kambuni ya Golden Dreams yendetie kuma mwaka wa 2021 twanjiriirie na kuria mwena wa Masinga tukiendia project yetagwo Masinga Plains

phase 3 and phase 4 Eh. na kũrĩa mwena wa makutano Eh. na makutano nĩ kũinĩkĩrĩria tũrainĩkĩrĩria twĩ na mburoti ta igĩrĩ tu Eh. itigarĩte Eh. ũguo gũkinyanĩria na hau makĩria ma project 20 iria kambuni ya golden dreams yendetie nĩ tũhotete kũdeliver 98 Yes. Good. Rĩu rĩ eh, gũkũ gũkũ wauga gũtarĩ mut- eh, gũtarĩ title nĩ tondũ of course eh, eh, nĩ ongoing nĩ project on- ongoing project Yes. eh? Eh, ta twĩre atĩrĩrĩ nĩ mũkorwo mũrĩkanĩtie na the original owner eh, wa mũgũnda nĩgetha mũũtinangie mũtwenderie na ndakũria ũguo tondũ rĩrĩ yes eh, niĩ ndĩkuona kambuni ĩngĩ mhm. ndĩtira ngĩmĩgweta haha mhm. ĩrĩ kwenderia andũ mĩgũnda mhm. no ĩna thirĩ wa mwene nona rĩu mwene akagiria andũ magake eh. thengiũ mũno mũndũ gwĩtwo kamau ngũcokerie kĩũria kĩu mm. wa mbere kambuni ya golden dreams tũtigũraga mũgũnda ũtarĩ na title deed nĩ tondũ tũkaga ha tũkera andũ atĩrĩrĩ

tũgeka search na tũkamenya nĩma mũgũnda ũyũ wĩho tũgathiĩ na mbere na gũtinangia kana gwĩka kĩndũ gĩtagwo subdivision ya mũgũnda ũcio nĩguo tũkambĩrĩria kwendia nĩguo na tũgĩũka haha kwĩra mwĩroreri kana mũigithia kũmwĩra atĩrĩrĩ atĩ tũrakũhe thikũ mĩrongo kenda tũkũnengererie taito yaku nĩ tũkoragwo tũkĩmenya ũrĩa tũroiga nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ kamau ũngĩrĩra andũ thikũ na ite na ndũrĩ na taito na ndũrĩkanĩtie na mwene ũguo na hĩndĩ ĩrĩa tũratwara customer nĩ tũkoragwo na confidence nĩ tũmenyaga waingĩra thĩinĩ wa mũgũnda ũcio wa mbere gũkorwo ũrĩ mũirige na ũkamenya mũgũnda ũcio nĩ wa golden reefs Nĩguo. mwene ndangiumĩra ona kũu bara oke auge atĩ aya tũtirĩkanĩtie nao Ĩĩ. ũguo hĩndĩ ciothe rĩrĩa tũrambĩrĩria kwendia project tũkoragwo tũrĩkanĩtie na mwene Yes. agatũne taitũ Ĩĩ. tũgeka search nĩguo tũkahota gwĩka kĩndũ gĩtagwo subdivision Eh, yes. good thengiå må no nginya tå kinyä te wambå wa mwangi rä u indo ciäkå

350,000 Nĩkuo gũkorwo ũkĩgũra itũthiĩte cash. na mbathi ici. nĩkuo kũrĩa ũgethi mwena wa matu na nĩwona mũndũ gwĩtwo kamau customer citũ nĩ twendaga onacio igathiĩ ciĩ comfortable Ĩĩ. ũkamenya value ya mbeca ciaku kũrĩa irathiĩ kaito na megũkuo na mbathi eh, cia kĩrathi Very kĩa igũrũ classic. mũno. Eh, eh. kũrĩa nĩkuo mwena wa matu project ĩrĩa tũramenderia baraka gardens

Nĩ mũgũnda very affordable na angĩkorwo ũhetwo ũragũra na cash 350 magana mana ũkĩgũra na mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩtandatũ nĩ 450 that is flexible payment ĩrĩa tũkũhete Eh. ũguo nĩ ũkũhota gwĩka atĩa gũkorwo ũkĩgũra mũgũnda ũcio Nĩguo. na mĩeri ĩyo ĩtandatũ na wĩgwatĩre kĩndũ gĩtagwo title deed ũndũ ũngĩ wa kerĩ andũ aingĩ rĩrĩa makorwo magĩetha mũgũnda rĩngĩ mũndũ angĩenda kũrĩma Kũrĩa mwena wa matu-rĩ, agriculture nĩ ĩkĩrĩirwo mũno. Ũhoro wĩgiĩ kũrĩma cereals, ũhoro wĩgiĩ kũrĩma matunda. Macio nĩ maũndũ marĩa ũngĩthiĩ gwĩka kũrĩa mwena wa matu. Tondũ nĩ njũĩ he mũndũ wĩ haha ũroria atĩrĩrĩ, ndĩragũra mwena wa mũgũnda mwena wa matu njĩke atĩa naguo? Ndĩrageria tu kũmũhe itũmi iria ingĩtũma athiĩ akagũre kũrĩa. Ĩĩ. No wauga ũhoro wa rĩrĩ, gũkorwo atĩ Kuuma Thĩka gũthiĩ Matu nĩ ndagĩka 45. Ĩĩ. Hau nĩ handũ mũndũ ũgwĩtwo Kamau ũgũkĩra kĩroko ũingĩre ngari na ũke wĩra Nairobi na ũcoke Nĩguo, hwaĩ-inĩ. ĩĩ. Namba ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ tũrageria kweheria rĩrĩ congestion ĩno ĩrĩ kuo. Kweherera congestion ĩrĩ- ĩno ĩ mwena wa Nairobi, mwena wa Kiambu, handũ hena fresh air. hmm. ndigwĩciria he mũndũ ũtendete gũikara handũ hena rĩera rĩega mũndũ gwĩtwo kamau ũkũiga kabũri gaku handũ mwana arĩrĩaga itumbĩ tondũ ũkĩiga ngũkũ handũ ũrĩa njaga ona mĩanga thank you mm. handå å rä thiaga hau å karĩma kä ndå gä tagwo mboco ciaku nä å rä mä te mbazi tondå icio nä cio ndå iria gä kå raga må no rä me ona njå nä cio icio citagwo njå
na Rĩu-rĩ, kĩndũ gĩtagwo melons nĩguo yes ngiri magana matatũ ma 50 cash ngiri magana mana ũkĩrĩha na mĩeri ĩtatũ Yes. ngiri magana mana ma 50 ũkĩrĩha na mĩeri ĩtandatũ Exactly. ũguo nĩ mũkũnjoera mũndũ wĩ haha ũrenda kũrĩha kahora kahora thank you na niguo twiga atiriri twina kindu gitagwo payment plan iyo flexible payment plan ya mieri itandatu nigetha mundu igirira deposit ya mbere ya ngiri igana ri ena mieri itandatu ya kurikia mbeca ici ingi Eh. ngiri magana meri ma 50 50 exactly 0718 double zero double four double five ĩyo nĩyo namba itũ ya thimũ 0718 double zero double four double five na angĩkorwo no wende gũthi kũrĩa mwena wa matu ona mũthenya wa ũmũthĩ namba ya thimũ nĩ weyo 0718 double zero double four double five No ũhũre namba ĩyo ũbuke site visit na tũgũtwaraga tũhũ tũtikũrĩhagia eh, ona kĩ eh. gũthiĩ kũrĩa mwena wa matu kana mwena wa makutano ũguo angĩkorwo no wende gũthiĩ rĩ ndũhũre namba ĩyo nĩgetha ũkorwo ũgĩtwarwo mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ ethaga indo ithatũ thĩinĩ wa wotũro wake yes. kana maũndũ matatũ nĩmo ma bata mũno mm -hmm. harĩ mũndũ mm -hmm. harĩ kĩndũ gĩtagwo irio yes. food yes.
tondũ ũngĩikara ũtekũrĩa shelter harä shelter ti woikaro Yes. na harä clothing Yes. rä u inyuä ndä rona mwä haha ha Ha shelter. shelter. ha gå tå ma ngä handå ngå gä a na wä ikaro niguo mundu gwitwo kamau Eh. niguo gutigirira atiriri toguo ndoiga atiriri gukorwo ati kwa ihinda riri eh, miena ya nairobi na kuria kungiri ni gwakunderire na ithuĩ tũkahota kwambambata na gũkũ rũgongo tũgagwethera handũ ũngĩhota kũgũra kamũgũnda gaku nigetha utige guikara utari na handu haku nima nima eh nikio ithuĩ tũkĩte haha ta kambuni ya golden dreams gũteithĩrĩria mũkenya wĩ gũkũ bũrũri-inĩ kana nja wa bũrũri ũretha na handũ ariugaga nĩ hake no ageria gwĩka mathabu make akona nairobi ndikuona kiambu ndikuona

uthiaga kugura mugunda handu uramenya no uhote gukinya ho na tukira mwiroreri haha ati ndagika 45 no ume matu oke Nairobi arute wira na acoke ni turamenya uria turoiga good Yes.
Ah, agũri kana eroreri manjĩraga atĩ ti mbeca matarĩ nĩ guoya makorwo naguo Yes. wa mekũnengera mbia ciao Nĩguo. Eh, na ni wega mundu gwitoka bau Nĩ ũĩ twĩragwo karĩ guoya-rĩ. Kainũkĩire nyina-ĩ.
Ĩhĩ. No naguo guoya mũingĩ-rĩ, Ĩhĩ. ũtũragio kĩa mũciĩ. Thank you. Ũguo nĩguo ngwendaga ũrĩkĩrĩrie. Ĩĩ. Wa mbere rĩ, no wega kũgĩa na guoya hĩndĩ ĩrĩa ũreka kaũndũ, no harĩ ũndũ njĩraga andũ, ngamera atĩrĩrĩ, mũndũ gwĩtwo Kamau, o ta ũguo woiga atĩ karĩ guoya gatũragia mũndũ na kĩ? Hatirĩ bata ũikare wĩ na guoya hĩndĩ ciothe, tondũ ũndũ ũrĩa ũtanyĩte gwĩka, ũndũ ũcio ndũkahota kũũkinyanĩria. Ĩĩ. Na no wega hĩndĩ ĩrĩa waigua hena ũndũ ũrerĩrwo-rĩ, mbere ya wĩkĩte ũndũ ũcio-rĩ, ndwambe wĩke ũthuthuria waguo. Twĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ ta kambuni ya Golden Dreams, na twauga tũkoragĩrwo kũrĩa Ruiru taũni, nyũmba ĩtagwo Bidii House, ngoroba ya gatatũ. Gũkũ kwa Golden Dreams-rĩ, tiga kũmenderia nĩtũmeraga atĩrĩrĩ, ona mbere ya ũgũrĩte, he kĩndũ gĩtagwo due diligence. Na ĩno nĩtũtũũraga tũmeragĩra o mũthenya tũkamera mbere ya ũigithĩtie tamba ũmenye ũraigithia na nĩgetha guoya ũcio ũgũthire ũka wabici uga ũrenda kũnyona ũrenda kuona our MD ũrĩa mũkoretwo nake haha Eh. our chairman arĩ o wabici ĩyo ũka wabici ĩyo ũmenye atĩrĩrĩ wabici ĩno rĩ ndamĩkora haha mũthenya wa ũmũthĩ rĩ mũthenya wa rũciũ ingĩgoka nĩngamĩkora hau

ingĩra kuo enda kũmenya makĩria tiga gũikara na guoya mm. nĩ tondũ waikara na guoya ũcio eh. ndũkahota gũkinyanĩria kĩroto gĩaku eh. kaũndũ kau ũkoragwo wĩrirĩirie gwĩka mũndũ gwĩtwo kamau mũthenya wa ũmũthĩ ũgũtũra na guoya ũcio nĩ njũĩ tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ rĩ hari andu aingi mari ho maugaga mwaka uyu no nyende kuigithia eh mwaka undu guthira itaigithia mwaka undu guthira itari mburoti riu mwaka watigia mweri umwe na thiko ikumi na ithathatu thank you ũthire niguo koguo mwĩroreri wĩna matua wĩna thikũ kĩndũ 40 kĩndũ 46 hau 46, ũguo 47 Ĩĩ, cia hau gũtua ũguo, itua cia gũtua itua Ĩĩ. no watuĩte itua rĩa kũigithia no gũkinyanĩria na rĩu ndũrĩ ũraigithia nĩ tondũ wa mbere nĩ waingĩririe guoya nĩ gũkorwo kwĩna maũndũ maingĩ mahanĩkĩte kana rĩngĩ he mũrata waku wageririe kũigithia agĩte mbeca ciake na akĩaga kĩndũ gĩtagwo taitũ ngwĩre atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ ona waikara na guoya ũcio waku guoya ũcio waku ndũgũgũteithia na angĩkorwo nĩ wĩrirĩirie kwĩgwatĩra handũ ũriugaga nĩ haku ndũkũhota kĩndũ kĩrĩa ngũkwĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra gũkinyũkia ikinya rĩu rĩmwe tu cerera kambuni ya golden dreams ũkotũmenye makĩria Ũka ũũrie kĩũria kĩu gĩothe ũngĩenda kũũria nĩgetha guoya ũcio wĩ naguo ũgũthire, ũhote kwambĩrĩria thabarĩ yaku ya kũigithia nĩgetha wĩgĩre na kĩndũ ũriugaga nĩ gĩaku. Wabici ciao cirĩ BD House, ngoroba ya gatatũ, So kũrĩa true. Ruiru taũni. Yes. Namba ya thimũ nĩ 0718 double zero double four double five zero seven one eight double zero double four Dabu 5. Ĩ Wambũi wa Mwangi we nĩ ũthiaga Malindi? Nĩ wĩrĩga Malindi? Nĩ njĩrĩga Malindi.
Aha, kũhana atĩa? Ta mũthenya wa ira tũrarĩ kũrĩa mwena wa Malindi. Aya, eh. Na customers arĩa tũrarĩ nao nyambe ndĩmacokerie ngatho. Nĩguo. Mũndũ ũgwĩtwo Kamau. Malindi nĩ kũndũ gũthaka mũno. Nĩ njũĩ nĩ umagarĩte. Ĩ, nĩ thiĩte Nĩ Malindi.
kũndũ gũthaka mũno. kwĩna rĩera rĩega nĩ kũndũ kwega mũno nginya gwa kũigithia arĩa tũrarĩ nao ira mũthenya wa ira nĩ marakenire mũno nĩ kĩrĩa marakorire Eh. in fact maroigaga atĩ kũringana na ũrĩa kamau oigaga harĩa inoro Eh. nĩ ma nĩguo nĩ marekĩrire mũkonde nĩ marekĩrire mũkonde ũhoro ũcio mahengecaga nĩ ma na maraigithia wega biũ mũndũ ũgwĩtwo kamau na Nice. tũgacokia ngatho kũrĩ customer acio othe Eh. tũrarĩ nao mũthenya wa ira Eh. na customer othe arĩa makoretwo magĩũka wiki ĩno magathiĩ kũrĩa mwena wa matu magathiĩ kũrĩa mwena wa makutano ndĩmũcokerie ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia kambuni ya golden dreams ona kuoyaga ihinda rĩanyu gũkaga kũigithia na Aya, ithuĩ he kĩndũ gĩtigaru malindi na nĩ mwena ũrĩkũ Yes. eh, mũrendia atĩa saizi ĩrĩkũ kũhana ta na ithuĩ twĩna mbica icio

Installment nĩ 150,000 na nĩ inclusive hamwe na title deed. Ngũgũra njĩke atĩa nakuo gũkũ? Kũrĩa mwena wa Malindi. Ĩĩ nĩ atĩa ingĩka nakuo ta Malindi nĩ maũndũ maingĩ mũno ngĩka mũno Kamau. Mm. Wa mbere kindu gitagwo urimi wa melons mm -hmm. ni ureka wega muno muno muno muno kuria malindi kindu kingi ungika kuria mwena wa malindi ni tukioi andu aingi ona riu andu ni manjitie gwibanga ungianjia gwika bookings thaa ici cia mikawa airbnb ndungiona Andũ nĩ mambukĩte gũthiĩ holiday hĩndĩ ya Dithemba. Ũguo-rĩ, angĩkorũo no wende gũgĩaka kĩndũ gĩtagwo Airbnb, kana mũkawa, kana nyũmba yaku ya gũikara, ĩna kana kĩndũ gĩtagwo retire home, mũndũ ũgwĩtwo Kamau, project ĩno ya Precious Gardens-rĩ, nĩ ĩrakũhe kamweke kau. Handũ ha kuumagara kũrĩa mwena wa Malindi ũgathiĩ gũkombora mũkawa, ũgathiĩ gũkombora Airbnb, wĩna kamweke kau na tiga ũguo thirikari ya Kilifi nĩ ĩkĩrĩire mũno kĩndũ gĩtagwo ũrĩmi wa castor seeds nĩ mbarĩki na makaheo nginya thoko Eh. na nĩ ireka wega mũno kũrĩa mwena wa Malindi ũcio no ũndũ ũngĩ ũngĩthiĩ gwĩka Nĩguo. ũguo rĩ mwena wa Malindi rĩ kwĩna opportunities nyingĩ mũno na nĩ tũkĩũĩ Malindi rĩ eh, rĩera rĩa kuo rĩ no horo wĩgiĩ ũrĩmi rĩ ndũragĩka wega mũno good gũkũ kuo kwĩna title kwĩna title deeds In fact mũgũnda ũyũ tũrendia kĩndũ gĩtagwo ready title deed. Na nĩ njũĩ he mũndũ ũroria ready title deed nĩ kuga atĩa. O Kamwĩre. mburoti ĩna title yake ciĩtagwo subtitles. O mburoti either nĩ 50 by 100 ĩna title yake. 100 by 100 ĩna title yake no transfer tũrekĩra mwĩroreri kana mũigithia ũyũ wa Golden Dreams mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo wagũra ũgatũhe o thikũ nini tu tũgakorwo tũgĩkĩire transfer Aya, yaku nĩguo. nĩ getha ĩkaingĩra rĩtwa-inĩ rĩaku transfer ĩyo ĩna mbeca ingĩ ngũruta aca thogora ũyũ wa ngiri igana rĩa ikũmi ngiri igana rĩa mĩrongo mũgwanja na ithano nĩ hamwe na title deed hatirĩ mbeca ingĩ ũgwĩtio no extra cash ũgetio rĩu tondũ ira nĩ ũrarĩ marindi rĩ ũgũcoka Yes. kuo rĩ rĩngĩ nĩ getha ũnguĩre andũ mehaha marenda gũka thank you malindi tũthiaga every wednesday na tugaga gũthiĩ malindi rĩ mũndũ gwĩtwo kamau rĩ nĩ malindi ti hakuhĩ no nginya wĩke kĩndũ gĩtagwo ũgebanga wega mm. ũguo tũrera mwĩroreri atĩrĩrĩ ũraheha deposit ya 50000 na no wega ndĩmere 50000 ici nĩ mbeca ciaku cia mũgũnda ũguo na malindi tũragũtwara tũhũmba ithe wĩ tũgakũmbũkia na ndege kuma nairobi Eh. nginya kũrĩa mwena wa malindi Eh. tũragũtwara tũhũ Nĩguo. free of charge Eh. no ũkũrĩha deposit ya 50000 50000 nĩ mbeca ciaku cia mũgũnda ũguo angĩkorwo ũroya mburoti ya 50 by 100 ĩrĩa tũrakwenderia na 110000 ũkĩgũra cash ũkũruta ngiri 50 ũguo wathiĩ site visit wacoka ũgoka kũihũrĩrĩria mbeca ici ingĩ cia igũrũ nĩguo yes na gũtirĩ kũraihu kũ indo gũtirĩ kũndũ kũraihu mhm.
kũrĩ na indo gũtirĩ kũndũ kũraihu kwĩ mawega mhm. ũguo rĩ malindi nĩ kuo kũu every wednesday nĩrĩo tũthiaga angĩkorwo wĩ hau no wende gũgathiĩ na ithuĩ wiki ĩno ĩngĩ kĩrĩa ũgwĩka no kũbuka na deposit ya ngiri mĩrongo ĩtano na ndoiga nĩ mbeca ciaku cia mũgũnda ũguo warĩha 50000 Ũgathiĩ mwena wa Malindi na tũgagũtwara na ndege, tũthiaga kĩroko tũgacoka hwainĩ. Waigua ngiuga tũrarĩ Malindi, nĩ njũĩ he mũndũ ũroria ũrathire Malindi ira na ũracoka. Ndĩrarĩ Malindi ira, ira mũthenya wa ira na mm. ndakorwo ndĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Eh. Ũguo angĩkorwo wĩ hau na no wende gũthiĩ kũrĩa mwena wa Malindi, ona we ndũrĩ mũcerere. Angĩkorwo nĩ wĩriragĩria kũigithia kuo, twĩna project njega mũno, very affordable, Uh, na nĩ kũndũ gũthaka mũno ũngĩthiĩ kũigithia so ĩtĩkĩra kũigithia na kambuni ya golden dreams namba itũ ya thimũ nĩ 0718004455 no woe namba ĩyo ũtũhũrĩre kwa ihinda rĩrĩ aya sofa nä twarä tie cia matu mm -hmm. matu nä kå ndå kwega Yes.

Matu, Malindi, guothe, ndĩmũcokerie ngatho nĩ gũkorwo atĩ hĩndĩ ciothe rĩrĩa tũgũka haha mũndũ gwĩtwo Kamau nĩ matwĩtĩkagia na nĩkĩo ũrakorwo na project ta ĩno ya makutano ĩtigarĩte ta mburoti igĩrĩ ũguo kũrĩa makutano rĩngĩ wĩ hau no ũkorwo nĩ ugaga no wende kũigithia kuo ndoiga tũtigĩtie mburoti igĩrĩ tu thĩinĩ wa project ya Success Gardens Makutano, ĩrĩa tũrakwenderia na thogora wa ngiri magana mana ma 50 ũkĩgũra cash na installment nĩ 530,000. Eh, nĩguo. Makutano ti ndagĩka 40 kuma kũ nĩ Nairobi.
Aya. O, Eh, na nĩ wamenya nĩ rami-inĩ eh, gũtirĩ eh. handũ ũrahutia Eh, na- tĩri na ti- na nĩ rami mũtaracemania ngari Thank you. Nĩ project gwĩ- ya makutano rĩ nĩkuo gũkũ nĩkuo gũkũ

na no ũhũre namba ĩyo ya thimũ 0718004455 kana Yes. ũcere kũrĩa rũirũ Ruiru Town, BD House, ngoroba ya gatatũ. Yes. ngũkora kĩndũ oka wabici kwanyu kwa golden dreams kũrĩa woka rĩ thĩinĩ wa wabici ya golden ribs nĩ ũgũtũkora kuo ithuothe

No no wega gwĩciragia kaũndũ kangĩ mũngĩka. Ta rĩu muoka kũrĩa kwa Golden Dreams rĩ, tũrauga ũhoro wa Malindi, tũrakwenderia mburoti ya ngiri igana rĩa ikũmi. Nĩguo mũndũ gwĩtwo Kamau. Bei karibu na bure. Ta imagine mũkĩte mũrĩ atumia ikũmi mũnyitane ũguo mũgũre mburoti ta icio. No wega mbeca cianyu he handũ mwa save. Ĩĩ. Mũke kũrĩa mwena wa matu,

no tũgĩire na mũgũnda witũ mahinda ma kũgũranĩra mbũri nĩ mathiru mũndũ mm. gwĩtwo kamau na mm. ndirauga nĩ ũru ona mm. athuri kũgũranĩra mbũri icio mũgũranagĩra no no wega gwĩkaga kaũndũ kangĩ mũrĩonaga na mũrĩonaga na maitho yes ni na gakagu na njiarwa thank you eh.
mbeũ njĩthĩ rĩ mehaha matũiroreire marĩrie eh, Gen Z we anti wao eh, nĩ niĩ tata wao mũthenya wa ũmũthĩ
arĩria arĩria andũ ndĩmere atĩrĩrĩ Eh. mũtikauge mũrĩ anini tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩtũthumbũraga mũno nĩ kuga atĩ we are still young to invest gũtirĩ wĩ thĩ wĩ hau gũtirĩ wĩ thĩ wĩho nĩ tondũ eh, mũthenya wa ũmũthĩ tũngĩtua matua rĩ rũciũ rwitũ nĩ rũkagĩrĩra Ũguo. ũguo maũndũ marĩa tũreka mũthenya wa ũmũthĩ makaditamain ũrĩa rũciũ rwitũ rũgakorwo na rũciũ rwa njiarwa citũ rũgakorwo rũhana atĩa Eh. ũguo angĩkorwo wĩ hau nĩ weriragĩria kũ-invest Ihinda nĩ rĩrĩ. We wĩ hau ũroiga atĩ wĩ na ihinda inene mũno rĩa kũ invest. Rekea mami mambe ma invest. Rekea ngĩgũtare ngwĩre atĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Mm. Ĩtĩkĩra kwambĩrĩria kũ invest. Nĩ tondũ we nĩwe ũragunĩka na ũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ. Rũciũ rwaku na mm. generation yaku nĩ ĩkagunĩka. No, Kanda cia nduthi iria ciaha ciranjĩrĩ ndorera muthenya wa umuthi ni njio nao ni mari kiama mm. mundu gwitwo kamau na ndanakena ni kuona angi mokite kuria kwa golden dreams mm. mundu akauga ni thukuma magana matano o muthenya mundu gwitwo kamau mm. wa mbere ni turi kindu gitagwo lipa polepole pole. nĩ ga program twambĩrĩirie nĩgetha mũndũ wa magana matano mũndũ wa ngiri mũndũ wa ngiri ikũmi ũroiga atĩ niĩ ndingĩhota kuona mbeca ici ciothe Atuĩke hamwe accommodated. atuĩke accommodated Nĩguo, ĩ, na nĩwe- ũkambĩrĩria gathabarĩ kau ga gũikia Ĩ. ngiri o mũthenya mweri Ĩ. wĩna ngiri thate Ĩ, mwaka rĩ ukina ngiri magana matatu ma 60 wĩna mburoti Wĩna kũrĩa kwa mburoti, golden eh, dreams eh, mwaka kaũndũ ũgĩthira. raithi mũno mũndũ gwĩtwo na kamau mwaka ndũrĩ kĩrĩa hinya ũgĩthira kaĩ rĩu ũyũ ũtathirire nä kå nina tå ranina mwaka å guo no korwo wä hau å rona atä rä rä niä no nyende kå igithia no ndirä na mbeca icio golden dreams maranjä ra ngwä ra å ka kwa golden dreams wä na ngiri ciaku ithano ngiri ikå mi ngiri Eh, yaku o tũkĩrĩkia. må thenya ä rä a å thå kå maga å ka nayo nä tå gå kå he program ä no ya lipa pole pole å gaikagia matano Ũgaikagia ngiri o ũguo kahora kahora nginya tũgatigĩrĩra atĩ we nĩ wegwatĩra na kĩndũ ũyugaga nĩ gĩaku. Aya. Oho rĩ, twĩna project iria twendetie hau kabere, gũtingĩaga mburoti itigarĩte cia raithi. Eh. Ngiri igana rĩa 50, magana merĩ, ũka nacio. Nĩ tũgũkwenderia na project ici rĩ no transfer tũgũgwĩkĩra taito yaku ũguo ndũgaikare o hau ugage atĩrĩrĩ niĩ nĩ nyendaga kũigithia no ndiũĩ ngwambĩrĩria kũ Re- kwa ũka- golden dreams one nĩ tũra accommodate o mũndũ wothe ngiri igana igana rĩa 50 magana merĩ ũkakuo wandandũke wandandũke ũgĩe na kĩndũ gĩaku nä tå hihinyanire må no gä thå raina zimamani Thank you. kawangware na kayore ũguo

nä mwe he å ndå mwä kaga nä getha ndä kaya nderi å ngä nä tå koragwo nä kå rä kia tå rarä Actually, thĩinĩ wa kambuni ya golden dreams nĩ tũrĩ system njega mũno ya kwendia project citũ harĩa tũkoragwo tũ- twĩkĩrĩte project yothe ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũ- kamau ũgũka ũgũre buroti yaku

mwĩroreri tita gũkũ kuma guo